Stevenson nih hin cun kanmah te i um kha a kan duhpiak ko rua timi hna kha tuanbia cun a um. Pinlung conference kong he aa pehtlaih in Mirang nih an ṭialmi cauk ṭhaṭha um i tahchunhnak ah Joseph Cyrus Stein te hna, John Kennedy te hna, Cun atu kan tlangcungmi lakah cun ṭawngciu ṭhum i hiti pawl caṭialmi pawl khi zoh tikah tah khin asinain a fiangmi tu cu nanmah duhthimnak ti kha si caah khan Panglong Conference zong cu tuah a si. Cu hnu zongah Memik Inquiry timi a si. Kanmah duhthimnak cun fiangmi Burma asiloah Ministerial Burma tiah timi Kawl nih a rak ukmi Aung San nih khan kanmah ahohmanh Chin zong si zong ah Kachin zong ah si zong chia zong ah a kan aiawh kho lo ti kha a fiang a fiang i nanmah duhthimnak si seh ti kha an rak timi kha si. E atu kha ka thei fiang te ka thei lo i zeiruang ah dah pinlung mi nan thut timi pawl kha an chimmi kha lo Mah ah khan a khatte chap ka duhmi cu Innlung timi min an thut hlan ahhin sian le kachin khi an rak i tong ta. February thla ni nga le ni ruk ah. Mah hnu ahcun kanmah Chin upa pawl kha an va phan kha si. I anmah sian le kachin an rak i tong ta i mah hlan ah khan Atu i ka ka vun theih fukfakmi cu U Aung San an rak zumh ngaingai timi kha si i zeicahtiah cun atu equal rights timi kha nanmah fangkhat keimah fangkhat timi kha equal rights kha ṭha te kha chim U Aung San nih cu pinah cu pinah tampi kawlca an langhter theng lomi secession rights timi khuaṭheh paingkhuih timi hi ṭha tein phur le ka in a rak um cang. Bia le hla zong a rung cang fawn mah hmanh ahcun nan duh caan poh ah if and when an rak ti mu. Mah tiang kha a rak um tikah khan kanmah tein khuakhan rairelnak um lai, mirang i tuante kan luat lai, cun zeimaw kan duh caan poah independence kan lak kho ṭhan kho ti bantuk hna kha um tikah khan Mah khakha kan pale pawl kha nikhat min an rak thut kha a si ko. Cucaah Mirang nih hin cun a biapi cu kanmah duhthimnak, nanmah duhthimnak siseh ti kha an kan ti caah khan a si. Sinain tu ka ti bantuk khan Stevenson nih hi cun anmah Mirang kut ah um rih ko hna ti hi a rak kan duhpiak ko rua ti an ṭialmi hna zong cu a um.

document umpang le ka thei lo culo ahcun uh, mirang pawl in chinmi pawl kha kawl tangah nan um ding kan lo duh asi timi cu kui hmana an sim ka thei da lo an nganmi chatla ka mu da lo i kawl mirang pawl in rak kuk lai ah kawl kut hnuai in red lo i a kanma ahran ten ukmi kan si law constitution kan ti men ding amah san di man in Chin Real Regulation Act in ran ten rak uk mi kan si a hruaitu kha ran ten rak nei tika cuna i laimi pawl para in zo dan tika i mirang pawl in kawl huai kan um cu an du ding ti mi cu sim theinak zemun kan elo kema ka thei ban chinamo i cun khat lama jiang rong a asile cu an du lo chin ko roma

Falam Hakha Falam pengchung hmun ah tribal group i rak um mi Mirang pawl rak thlen pek ah cun Mirang pawl in kha Mirang anmah uksan sungah Chin government timi kha in tuah sak lo cutikah government system kha tha tein miphun pakhat le government system tha tein in tuah sak lo tikah direct in kanmah te lawng i in tan ta sale cu i harsa jetin mun ka kan ding thei cun cumi lai ah ong san in laimi chinmi khongsong pawl kha tha tein a political game rak play kan ti ding Kawlram pumpi ah Kawlram dinsal nak ding ah cumi lakah Chinmi pawl kha ṭha tein rak sizung thei tikah cun i mirang hnen rak simi pawl kha very reasonable kan ti ding politically nengaji zong kan sim silet cu zumtlak zat thu rak si cina an duh caan caan ah an ṭhen suak thei ding kan ma thon lungrual ten rual ran ten ram pakhat kan din ning kawl pawl in in ok si hrim lo

Kawl pawl thon ram pakhat din tlang in tan ta mi si ti ke ka mu dan si ka ka chu chu toy thai bi ki ka sim du mi si ka lungoi se se se van pe ko a bitu khan simi ke chu ka mu dan adang deu HNC Stevenson kha FAA and the Frontier Area Administration director si

Kan tangenta pawl nih HNC Stevenson nih lai Laitlang Kachin Tawngdan Dita cu kawl he pawng lo ding a duh timi hi a thauṭha pakhat hmanh piah ding um lo. Cun Stevenson nih Secretary of State for India and Burma a simi Sir David Montiat hnenah ca a kuatmi June thla ni hleiriat thawngkua li ze nga ah ca a kuatmi a fiang ten a ṭialmi cu himi pahnih Ministerial Burma le Frontier Area hi pu pawng ding ti kha a hmalak dak ding ah khan a tial cang. Cu ruang ah Tathawng Kua li zai chau pathama Pinlung Conference le Tathawng Kua li zai khun Pinlung sa chu an thu na khi a thup te in Stevenson nih arak ho ha mi asi. Cu caah cun kei cu Mirang pawl nih hin Tawngdanpi mah pu pawng ding kha hidden agenda in an kalpi ti hi a fiang in ka hmuh. Okay, kan lom. Cuti si cun khaka na van chimmi chungah khan adang pual zong thuk deuh in an hmuh ning kha ka van hal chap than hna lai hika hin nan za te in van le dingah question pali nak zona khan zei ruang bika da commissioner le commander asami Stevenson nih khan Tlangcungmi sian ka chin le chin timi kha zeiruangah dah FAA timi ah khan maw zeiruangah dah a komh timi kha mak khan nan zapi tein khan vang ka let tuah u law kan van duh ko hna zeidah hlu wa chiat zeidah ai timh tuahnak a rak um timi kha maw zeiruangah dah anmah tlangcungmi pathum hna thengmeng kha a rak komh hna timi kha zeidah a duhnak sat dah a si hna timi te kha vang kan chim fiang to la hi kong kan chim ma jan tlawmpal de minute pathum long ka lon kho min sai cha de background history ka chim hau se se van chim atunai dr roding a chim ban tu kan simla seku phiu saran kha sardoman smith ni practice to atim tika khan phasa pala pol ni khan batak tin an rak dau an rak dau tika rengkun a phak chang ka in tapi lung kha A lotama vialte kha phun khat hnu phun khat nikhat hnu nikhat in hetiah san dah an piah. Khatika khan Sir Doman Smith kha Sir Hubert Rance nih khan a rak thlen. Sir Hubert Rance nih khan a rak thlen tikah Aung San le uh, vei pawl phasa pala upa pawl kha cabinet ah khan rak i tel u tiah a sawm hna. Khatika khan Aung San te nih demand pathum an tuah.

a al khawh ve hna lo caah khan khakha London tiang a phan London a phan i 1946 December 28 December ni kul ni ah British Parliament ah an ceih an ceih tikah atunai bantuk khan Italy nih khan anmah nawl si ko seh tlangcung mi pawl cu anmah nawl in si ko seh ti kha ti

An lak dih hnu zongah Laitlang ah Mirang ralkap an um kho lo an kir. Kanmah chief pawl kha chief uknak in uh, sele in uh, pehzul in uknak nawl kha an pek. I kharuang ah khan vai hi Laimi hi mah miphun le ram le a hum hak kho tu minung an si. Ram a do tu mi an si. An ram chungah miphun dang kan luh tikah biatak tein a kan dotu an si caah independence in um awk an i tlak ko timi hi Stevenson nih hmuh. Cucaah cun vei ahhin uh, independence kan lak lai ahhin 1947 October 23 ahhin British Parliament ahhin atli kha wunji chosrang Churchill kha opposition si Churchill nih Kawlram hi independence kan pek hna si ahcun Kawlram chungah thisen luannak hi a dai lai loh thisen luannak hi a pehzulh te lai tiah a rak chim chung i Churchill a rak chimmi hi a hman ngai zeicatiah tlangcungmi he independence kan lak ṭi si ahcun thisen luannak hi kawlram chungah a dai lai lo timi kha Churchill nih a rak hmuh cang cun Stevenson nih a rak ti rimi cu kawlhen nan um si ahcun hmailei kum hra hnu ah Pyine state chairman vialte hi state minister vialte hi se ing khong ana hman nan nei te lai lo tiah hawking a rak thok cucaah cun vei hi Stevenson hi kanmah tlang cung dang tein kan um ding hi ara kan duh piak mi si ko laitlang hi laimi hi mirang batak ten arak do ngam tu kan si fort uh, george George White mu khatena zong kha Victoria Cross an rak pek mi kha laitlang ral do nak as mu vawlei cunga asang bik mi tazai an rak pek mi chu lairam asi tika laimi ni zeitluk in kan ram la kan mi phun kan hum hak te mi kha fiang ten amu cha hi hi tlangcung mi hi ra kan tan pi si chun pakhat naga atlom palte pe chi ning la tunai kha Dr. Hre chimmi ah khan kanmah tein kawl he fon lo cun kanmah tein kan uk kho lai lo timi kha keimah cu ka pom lo. Aung San le sorry Adley le Roosevelt nih Atlantic Charter ah khan uh, agreement an neimi cu ral vialte dih hnu hin independence pek dih ding si lai independence atlak lomi cu UN Trustship Council nih a hruai hna lai i an i tlak tikah independence pek a si lai ti khi a si cucaah cun kanmah laimi zong hi kawl he i fon loin rak um u selaw UN nih UN Trusteeship Council tangah khan kan um lai i kan i tlak tikah independence an kan pek te lai kum som thum hrawng cu kan rau deuh lai tiah ka ruat sihmanhselaw kum som thum kan rauh mi nih khin atu i nihin kawl laitlang nakin an let in tampi kha kan ṭhangcho cang lai azai lei poh in admin lei zong saseh education lei zong saseh health zong saseh sipuazi lei zong saseh azai lei poh in advantage taktak kan si cang lai timi ka chim ka duka lom okay eka hin online uh, salai lung thlitum kan van som lai e Salai Lungthlitum nih khan kha kan mee kan biahalnak te kha vang kan let tuah law nangmah le hi a lai a ṭhat le ṭhat lo zong kan i van fiang deuh lo e hika hen putum hi ani hi a phone line a van ṭha deuh rua lo dah ka ti se lai ṭha cang chim ka duh Ek. Ok. Patum nih van chim ta seh, patum nih. Hello. Atu kan u a thong pa pu zapeng sakhong a chimi kha fiang tein ka thei amasa an chimi pol kha chu fiang te ka thei kho lo ti veng san ni hin kan ma te in um ding kha kan du pia ko rua timi hi khoi ka da kan fanaule hna nih rel an duh ahcun The Myths of Panglong timi Matthew Walton nih a ṭialmi ahkhin a um. The Myths of Panglong timi cauk ah mu. Mah kha si i zeicahtiah cun Kawl he Kawl cu mi tam deuh an si. Cun an rak thei an rak hngal deuh. Cun hmailei ah zeidak kan si lai ti kha kha vei lungretheih pa dawh in a um i atu Uzepeng sakhong chimmi kha chimka tim vemi cu a si. Kha lioah khan Independence kha rak la hlah usilaw mu anmah mirang kuat ah kan um rih lai a fiangmi cu a hnu ah khalio ah khan vawleicung nih a kalpi ni cu decolonization tiah an ti i colony kutang ah ummi luatnak kong kha a si ma caah cun UN Trust hi Sikh Council ah khin a hnu ah cun a kan chiah kho tahchunhnak ah atu East Timgu zong khi kha bantuk khan an cheh i a luatnak an hmuhmi kha a si. Mah khakha mah lamthluanpi khi kha lio ah khan cun a rak ummi kha a si. Decolonization, colony ram i ummi hna luatnak lam khi khatekhin an rak kawlpimi hna kha si. E, pakhat cu Sian le Kachin le Chin an i tawn pinlung hlan ah ninga naruk ni sarih an i tawn lio ah khin fiangte an timi cu U Aung Sa nih a va kalmi hi pei kanmah aiawh a si lo ti kha kha fiang tein khi an langhtermi ka si. Cucaah Mirang nih a dang tein Chin Hills Regulation hmang i a rak kan ukmi a si tikah khan kanmah te i um ding kha cu Stevenson nih khan a rak kan duhpiak ko timi kha cu tuanpi ah cu um i amah belte anmah duhthimnak siseh tiah an ti tikah khan Penlung ah khan kan pale pawl kha an va kal i khatakhin min an thutmi khi a si. Mah kha cu kan pale kan mawchiat bia kha si lo, kha lio ah ṭha tein U Aung San nih uh, bia a rak kamhmi hna, hmurka a rak kamhmi hna, tampi kha a rak um i equal rights fangkhat fangkhat cio kan si lai timi biakamnak hna kha um. Secession rights uh, nan duh caan paoh na nan chuah kho timi hna zong kha um ti ah khan A khatek in thil kha a chuakmi kha a si. Seseh, kan i lawm. Cuti si ahcun hika hin Salai Lung Thlitum nih vang kan pehpiak seh law. ka van chim la le ka ni hai zo lo te mi chim ka phan tikah lan chi pa na si sual si na si le ma ka ngai thiam ko lo ma ka tu nan van chim chia mi kan van du ta ko ning lo a sham thok le ka chim sa hau te ka kan ko a tu mirang ni 1986 1896 ah A kan lak hnu in zen ti la Kawlmi he Indianmi he khan hmunkhat te ah kan uk atu 1937 tiang kha governor pakhat tangah kan uk mah kha Kawlmi nih an duh ti lo tikah sandah an pil lengmang tikah 1937 hnu ah mah kha Burma le India kha an ṭhen 1896 hnu in kannih Chinram zong kha atu zengtila Burma timi chungah kan tlenh lengmang. Census an, an relmi nineteen siseh, nineteen twenty-one siseh, mah ahkhin Burma census ahkhin ke Chinmi he kan i tel dih lengmang. Kan i tel tikah kan i tel lengmang tikah khi veng tila mah kan lak an kan lak hnu ah khan ka chim duhmi cu an kan lak hnu ah khan vai Kawlmi he kan khat tiah khan a kan uk cangmi khi si. Mah hlei cun atu nan thin Lolaji kan kan ngah hlan ah khan ram khat kan si ruang ah khan atu Vongko hau te pawl Pu Sialwe ti ti bantuk Minister zahre ding ti bantuk hi Memyu ti bantuk Mandalay ti bantuk Rangoon University te pawl ah khan visa lo in rak kal siang hna kan rak kai ti si high school hna kan rak kai si maka ram khat ah rak um hna hlah usih law maka an rak kai kho la lo visa rak herh hnga ram khat kan rak um ruang kan mak ka chim duh nak si an kan lak hlan ah khan cun zan ti la ram dang kan si ko ai nain an kan lak hnu ah khan vai ramkhat kan rak kan rak si cang timi ka chim duhnak na atu Pinlung Conference hnu ah kan i phone timi hi dik lo ngaimi si kei ka hmun ning ah kei kherhlat ko to ma cun atu lut lai ngah ding dir hmun a von phak tikah atu lai tlang si ning khan nan zoh nan zoh sia cun kholei sum ri lo kholei pakhat man um ri lo sibawi pakhat man kan um ri lo 1947 hrawng ah an um maw um lo ka thei lo an um lak lim lo BA a awngmi le mah pawl hman khi pahran tling la lo tu sialoi le tlawt pakhat pahnih lawng tu la mah tikah ramkhat i hruainak ding ca kan herh ramkhat i hruainak ding ca herh mi pakhat man kan tam chin nak kum lo sizung ti tikah Kawl ram ke atu missionary an lakha mi le Asiloah ke kawl lei in an beimi lawng kha maka siibawi kan ngei hna. Siibawi pakhat man kan ngei lo. Mah hlei cun thiamsang pakhat man kan ngei lo. Mah cun siizung tiah le tluk rintlak awk zeihmanh kum lo lam ṭha kan ngei lo. Mah cun mirang nih khan zeitintiah an hna ngam seh ti khan kan zoh sawsawh. tax lawng kha kan pekter. Ṭhanchonak an sermi pakhat nan um lo. Missionary nih an ṭuanmi lawng te khi, sianginn missionary sianginn lawng te khi, Mirang nih ṭhanchonak pakhat man sermi um lo. Mah cun hmuak hman u law atu hman khi atu hman khi zun lai hi hei ngau sih law hei tuak hman u. Kawlram he khin ramdang thei si usilaw atu thil a lutmi vialte khi tax um dila cu mah vialte a man fah lai ning khi mah mah lawng silaw mah lio ahcun lam ṭha rih lo kan sining khi mah lio i kan sining khi hei hei tuk ahcun hi ramlak ah kan kan rak um tinak kan si atu lio kan dirhmun hmanh ah kan independent ah ca kan kan ready lo tuk ka tinak ka chim dunak mah lio ah atu Chin kan ram hruaitu hna nih cun a zen ti la ram uk bawi an si tikah anmah ram uk bawi khi cu anmah lawng anmah lawng kha minung ah minung ah kan an si a dang pawl khi cu an sai bantuk khan a hei si hnga. Mah tikah anmah nih khan anmah tein uk kan duh lai, nain a tang ummi nih khan cun a zei paohpaoh in len ti la aa ṭhancho kan duh ciomi si. Mah ka mirang nih khan mah lio khan mah ta khan kan thlah sawsaw hna selaw ram uk bawi mah, mah zuan lawng ai ruahmi ram uk bawi pawl nih khan an kan hruai lengmang, kan uk lengmang, kan uk lengmang le le atu Amazon, Brazil pawng Ti bantuk i Amazon ramlak i thingmi pawl hmanak kha kan zul deuh khomi khi mah tluk dirhmun kan phak khomi khi si. Mirang nih khan zeitik hmanh ah kan caah ṭhahnemnak an tuah la lo. A ruang cu mah vialte ah kan uk chungah ṭhahnemnak khat man tuah lo. Kan sinin zeidah kan lak khawh lai timi lawng kan lak khawhmi khi. Mah kha Aung Aung San nih khan Bunlaji ngah pek ding dirhmun a phak tikah khan Ram pakhat kha a um cang. Mah kha Aung San nih khan then a duh lo tikah Mirang an policy kha cu divide and rule, then in uk timi kha then hnu ah uk ah khan a fawi deuh an ti caah khan mah kha Zenzila an kan then dihmi hei si hnga. Mah cun pakhat zeiruang ah dah atu a dang tein Zenzila aa then a kan tim timi ahhin pakhat ruah pakhat ummi um. 1947 hrawng ahhin 1950, uh, 1945 hnu in Aung San Aung San hi a thawng tuk cang Aung San ralkap hi an thawng tuk cang a ṭhawn tuk cang tikah British pawl hi zeintila khat lei Germany an dohnak le veite pawl ah khan zeintila allied force pa an thazang a der a der tuk Minung thimi kan tam tuk cang, an thazaang der tuk. Zeiti hmanh in mah, mah lio khin do hna selaw Aung San kan tei kho nak ding lam um ti lo. An ṭhawng tuk cang atu Aung San a ral ka khur kha. Mah tikah Aung San ka pek lo a ṭhat lo tikah mah kha Biden rule policy ka hman an timh ruang khan atu zengti tlangcung mi kha takhan then in Pengtin ah a dang tein uk rih ka kan tim se sal chung ah chir rih kan tim rih ka Aung San nih duh lo ruang ah maka pengti la Aung San nih tu London lei a kal lio Delhi rat pa kan a chim mi cu vai zenti la a nem tein kan lak pu lo cun hriamnam zong hriamnam hman ding zong zenti la thatchiat kan ruat la lo a ti mi kan nan thei ko lai Maka a hriamnam a hriamnam ka aa seihchih tuk cang ruang kan si. Mah lio kan British na kan an tei khuh nak ding lam um lo tikah maka Aung San ka pek lo awk tha ti lo pek lo awk that lo tikah maka Aung San lo pek khan kan then cheu khan a dang ka maka len ti a dang te khan uk di khan kan duh kan duh mi khi si British nih mah lio khan uk nak ah kan pek pek an pek dih hna selaw a dang pawl Zimbabwe ti bantuk Malaysia ti bantuk Singapore ti bantuk hi caan sau lak te 1947 hnu ah caan sau lak ten uk mi hna siseh atu Africa lei pawl khi atu la 1980 tiang an uk mi hna kha tampi mi si mah kha mah vial siang ko la dah A bia zong cacian pah la la. Uh, cian lem lo kan alawm. Uh, ika hen uh, Dr. Hre Mang nih mang kan let set lo. Abia hal nak kha zei ruang bik ada commissioner le commander of the Chin Hill zong asami Stevenson nih khan tlang cung mi kha sian le ka chin le chin kha zei ruang ada adang te khan an kan khom an kan komhnak kha a si. Zeidah a duhnak ai tinhmi a um timi kha mah kha kha question biahalnak si. I tuanbia a sau tuk cangmi sinchin ca an ṭialmi zong khi a cheu historical document pawl kan zoh tikah khin opinion le officially record historical document khi a dang i kan rel khawh hau. Cutikah a cheu nih history an ṭial tikah anmah duh lei nih khan an ṭial tawn. Mah tikah khin i fimkhur ngai a hau. Zeiruangahdah Trinidad nationality pawl kha hmunkhat ah kan um ti kha a duh hnga ti si cun amah zong cu zeiruangah ti kha khoika hmanh ah official document kan hmu kho lo. Mah tikah khan uh, analysis kan tuah i historical analysis kan tuah i kan chimmi sawhsawh a si kha tam deuh tiah ka ruah. Zeiticun tu kan chim cang bantuk khan civilization kha kan tlai tuk cang tikah Chinmi kanmah te kha tuah government bantuk in dir sal kan dir kho lai lo cu ka ti hrimhrim lo sinaten mirang pawl nih kan zoh tikah kan pawngkam India le Kawlram kar ah aumi kan si tikah miphun hmete backward miphun kan si tikah khan kan i fon tikah ram pakhat kan dirh tikah khan an dir kho deuh lai tiah a ruahnak si hnga teh keimah ruahnak sawhsawh si unless historicalness kan zoh tikah maw mah chan lio ah lampi ṭhiṭha kan ngei lo sian kan ngei lo zeihmanh kan ngei lomi dirhmun kan si government system zong kha laimi vialte man kha chin government timi kha centralized system in uh, political system zong zeihman kha kan ngei huahal lomi dirhmun kan kan rak si tikah mah ruang khan kan um ti kha kan ca kan him deuh lai timi kha a ruahnak a si hnga tiah keimah ka ruahnak sawhsawh i analysis ka tuah tikah ka chim duhmi a si tlawmpal ten ka lawm. Dr. Roding. Uh, mitu kan chim bantuk khan uh, Stevenson hi Second World War hlan ah cun DC Zipeng a rak si ko. Cu mi hnu ah Seku Phyusi Mangking in Tathawngku Ali ze chau 1946 ah kami Frontier Area kan timi kha Kachin, Kachin le Federated Shan State kha Frontier Area Administration FAA tiin an kommi a si. Thawngkuali zei chap khan. Khami ah khan director a tuan ding in Stevenson kha an, an chiahmi a si. Khakha FAA khami ram pathum director kha zei reng dah a si ti kha commissioner reng hnak a sang maw ti kha theih fiang a si lo. Cun a fiangmi cu Stevenson cu a suya win ṭhan si. A suya win ṭhan zei director a si zongah zei zei commissioner a si zongah Mirang a cozah kut tang i win ṭhan a si i Mirang a cozah i policy kha a kalpitu a si. Cucaah mitu ka chimmi kha kan nolh duhmi cu Tarhongkue Lizechao January ah Pinlung Conference kha Pinlung Conference hmanh a si lo khi Yinci hmuh le ah piah puai ti khin Chinmi zong cu pathum pum zamang Pu Hlur Hmung Pu Kio Mang te an kal maw khami a tuahmi le 47 Pinlung Nila khan a tuahmi kan zoh tikah khat lei ahcun self determination kha Atlantic Charter i pekmi si Rhongko Elizabeth nih United Nations Declaration ah zong a telmi a si. Khami ruangah khan khatlei ahcun tlangparmi te hna kha an zumhnak an duhnak halnak puai a si ti a si. Asinain Ministerial Burma le Frontier Area kha pu pawng khawhnak ding bridge kha Mirang pawl nih an tuah lengmang ti kha cu a fiang ko tiin ka nolh duh. Okay, kan i lawm. Pu Zo Tum Hung kha question pakhatnak kha kan rak halmi si cah khan khaka zawnte ah khan Salai Lungthlitum nih a van chimmi zawnte kha nangmah kan van hal ṭhan ta lai. Salai Lungthlitum nih khan Salai Lungthlitum nih a chimmi cu Pinlung agreement hlan in khan Kawlram chungah Chin Tainta kan si zongah Kawlram chungah hmun khat te ram khat te kan si ko cang kan mah tein a dang tein independent kan si lem lo timi kha a chim duhmi kha si i independent ram dang ten si hna si law Kawlram Kawrawn chung kan lu zongah visa te pawl hna zong rak sok a hau hnga a timi kha si cucaah cun independent Pinlung agreement rak ngah hlan ahhin Kawlram uknak chungte ahhin kan rak funtom ve ko maw? Zeitindah fari taktak in a ram chungah hin kan i chawh leh khawh ning a si? Pinlung agreement hrang i a rak kalmi hna zong kha visa zong lak lo zei lo loin independent tein ummi kan si ko ahcun zeitindah kan rak kal khawh ning a si? Salai Lungthlitum nih cun 1911 hrawnghrang in khan kanmah Kawlram map chungah a um cangmi kan si timi kha a chim duhnak kha cu a si. Uh, British India nih khan British nih a kan uk lio ah khan British India tiah kha a rak ti cu. Mm. British Burma tiah a rak ti rih. British Burma timi kha a then kha 1937 si cu. Thongkhat le zakual a sawmthum le kum sarih si cu mu. Mah hlanpi ah khan dah kaw Chin Hill Regulations hi a rak kan uk cang cu. Kawlram timi Burma tang ah kan um lo. British nih a kan ukmi a min tu kha a rak si. 1896 Chin Hill Regulation a si cuh. British Burma timi cu 1937 ah a si cuh. Makhakah a kan uknak a mintu kha Mirang nih khan khetikhin a phuahmi kha si. A dang tein a kan tuk i a dang tein a kan uk. Cucaah cun Mah minlung hei i U Aung San i London a kal tik zongah khan Aung San nih hin a kan aiawh lo ti khan ti. Pinlung i Chin le Kachin le Sian an ṭhut lio zong ah khan hnatlaknak an tuahmi cu a kan aiawh kho lo an ti. A kan aiawh kho taktak lo cu. Mah cacun atu ti bantuk ah an chimmi kha pakhat hmanh ka thei kho lo i anmah U Aung San nih a aiawhmi cu Ministerial Burma timi Burma phupa tu kha a rak si. A kan aiawh kho lo. Mah kan van di awk ṭha lo maw? Upa. Kei cu ka ruah. Se se. Cuti si ahcun. Se se. A se fim. Salai lungthlitum na chimmi hi voi si census aa tel na timi hi census cu jantapu sa cheu in kawlram kha 1824 ah lower burma kha voi nih lak cang i census hi 1772 ah hmasa bik census an tuah kha chungah kan chin tam pian le ter keimah uh, master degree ca ah hin ka rak tuah lio ah hin central census department ah khin batak tein hi hi kan rak zau i chin timi tampi anum koram chungah chin timi tampi makwe num zakhai nga num mandale tai nga num paku tai nga num rangun anum Arrowbody division anum Chin tampi an um. Chin minung tam tuk na hmuh hna lai. Khakha rawn i ummi Laimi an si. Tlangpar a si lo. Cun a pahnihnak ah fian ding cu constitution a dangdang in a kan ukmi an si. hmasa i Pu Zo Tung Hmung chim bantukin kannih cu Chin History Regulation in a kan uk cun annih cu Burma Act 1937 in uk hna cun sian cu sian federated act in uk si constitution zong a dangdang kan si zeicahdah kan kal khawh visa le passport a hau lo in kan kal khawh timi cu british uknak tangah kan um di caah na duh si ahcun india zong na kal kho Na duh si ahcun kawram na ra kho. A duh in British uknak chungah Britain na kal tik zongah passport a hau lo, visa a hau lo, khakha vei ah uh, thei ding ah mu. Cun a pahnihnak ah vei kha uh, lack of h khi BA ong zong kan um lo timi kha cu khakha cu vei ah um, reason tha tuk cu asi rua lo ti ka ruah cuti si ahcun khavial khavan si ko selaw kan lung a fiang question a dang tu ah Burak kan cikhat te van le ok tha la lo ma eh kha minute pakhat te in kat au la lo minute pakhat si si oma khan atuan van chim mi khan ah zentida Atu kan ram ah kan uk ning khi kan zoh tikah ramkhat timi khi atu nai man chimmi ah kan kaw thei nan thei ko lo maw? Kan thei kan thei. Atu tampi nih an chimnak hin regulation Chin Hills regulation timi khi mai khi zentila biapi ngai ke constitution ah khan ruatmi khan tam ngai. Regulation timi hi aa a niam ngaimi hi zei he dah zei he dah kan tahchun lai ti constitution hi a sang bik a um mah cun upadi law hi a karlak a um regulation hi cu a soso in va uknak soso ah an hmanmi khi si mah atu len ti la ke zapi hnatlaknak in an sermi zong si lo regulation hi cu Population le upadi le constitution ai dannak hi khi kan theih thiam ngai ka hau. Regulation Hills regulation khi constitution bantuk khi khin tahchun awk tha lo awm kha pakhat ah ka van chim duh. Mah hlei cun atu uh, British Burma kan up khi governor pakhat lawng si. Governor pakhat nih khin uh, British Burma khi Phupa Burma zong siseh, tlangcung lei Burma zong kha siseh, mah vialte kha governor pakhat tang ah kan ukmi khi si. Mah kha British Burma tang khi si. Atu tangs kong nih van chimmi ah khan Chin a tanglei ah kan um, khat le khat lei kan um timi kha atu census ka relmi he map kai tel dih. Atu lio kan ram kan ram map khi mah ning te bak a kut bak kan sui mi khi si mah cu milu zong khi Chin ram milu zong khi atu denti la flu ruang an thi ruang ah milu kan zor nak vialte zong kam kan lang di mi ka si maka denti la 1896 in uh, ke 1947 pinlung minthut hlan ah ramdang kan rak um timi hrim kha cu a dik lo takmi ka si. Governor pakhat dang kan um caah ramkhat kan si. Ramkhat kha chongsan i ṭhencheu duh lo ruangah khan mak a lenki la minsen lawng kan rak thunnak ka si. dang ah kal dih ko sila. Okay, cuti sin kan i lawm.